Hello. Temu ku ba pirik nemu bapa ta aku nak nemu. Terima kasih ya laban au bertolong ngelalai ke menantu aku tadi. Terima kasih ya bendau. Mansang kita au. Mansang kita tu rumah lagi au. Hello.
Enda mega pengalama.

Ama aku ka man tu. Tenang alik nya. Bisi kami sekali. Puluh. Dua puluh aku bejako nya manah. Apabila raya ila nyadi, kami tu datai memagak. Enda nya bula. Nyadi aku tadi enda meri basa gai penghulu kita. Aku mega gawa mat. Taja iya kaban rayan aku. Rindu lah laban nya isan nya baru nya itu. Ba nyadi aku tu meh duleh ari sepiak nya. Mayuh wan kita tu mih aku nadai senarai kita sepiak nya legi isan ku nyebut. Jadi ka mih tu dikangau ku Bating laban kita mayuh pengulu. Sulu dema wai lama. Udah pah ai. Jadi Juni Aman tu mih kangau ka aku pengulu ngalai penyanyi kitai dikangau ka aku. Semua kami dalam gerup uya paku sekua udah kangau ke mama Magang. Tah pabila ku Anah jalai jai enggai ko Ratai. Jauh enggai ko Ratai nya alai ku gaga man kita tu kira ke meri basa enggau kami ke ditu kita ari Kerawit nya dulu nadai lebih. Nya alai aku madah ko Isan ti ulih Arun datai ditu tau meh laban iya Kementerian Kesihatan nombor dua ulih ngaga jalai kami neg tau ira laban iya dalam Malaysia. Ti anyi kiau ke ngaga rumah iya enda ulih ka pia peringkat daerah kia kami daerah Selangau. Kami tu sebenar daerah Selangau tapi kita ke bekaban enggau kami amat cuma aku madai ogi sida duleh sida tedung sida benipis sida benabas sida tugas sanai sida dipidai sida tedung sida perulu neman tu kaban kami maya bisi penusah. Kitai kulu upai tu la aja maya samah la tapi kitai nemu la pida ka nya. Nya alai aku tu tadi nya sebagai apai iya selalu beguai enggau aku pama anak iya mau magang tu deh tak aku tau ai ukai manah dia iya ari mula aku tu nulung mandung diri nali belanja nadai aku mai mali mula enda mai sida belanja aki indai iya. Tapi aku ngiring nuju jalai pemansang dunya ke tu ba pelajar sekula nya aja aku. Apabila iya enda enda beningka aku jahai iya. Laban aku ngasaika anak aku empat udah kereja perintah magang-magang tinggal siku. Uu aku suba ukai main ti muntik bini aku. Berehat ini ke nyin jayau bisa. Kana enda dikena. Nitih aku kitu lima jam berehat. Ka ke nawi bele. Anya alai ke bini ku nyin. Lima jam nya kita. Nama kebuah. Laban penginou. Nya kumbai kitai rachun rak madu. Baka nuan dom ngun hilo ke iya tau entau seruai nya kumbai. Ba bahagian kitai ke entua, ba bahagian aku ke sebagai mentua aaa madu madu tu bisi seduai ngetak ngelaungka kami ai apai. Anak tegal tu mayuh kita ari ento lo. Ooh nguai ka aku. Enda ulih enda deh meh ku belanja. No way. Pengidup seduai iya kitai nemu batas. Aku tu berapa lama bekuli. Tiga puluh taun aku madah ke deh. Enggau injor aku tu dayung perintah aku tu. Deh ke perintah diatu aku tu nemu. Nya alai kitai pahamlah pengidup sida. Pengidup sida iya agi raun gelombang sida iya. Kena ukai nya aja. Bisi nasib mujur. Aku ka pilih nyadi manager suba. Ku Zee ngepit enggau kompeni. Endang. Kilang Bola Mengkang. Nasib kitai nadai. Ama, lawa aku meda kita aku nyadi kompeni tiga bini aku. Ama suba. Aku nyadi manager aja deh. Check kupis keluar, kupis keluar. Neh, dak gaga deh. Pama nya kita deh kebelai ke China. Nya laku ngalau dong. Kita pun bekeja. Ane enda bekeja keras. Aku bendar ku deh ngadu ke diri aku peni. Suhu. Beli ku iya beli, tumbuk ku iya beli, tumbuk. Sigi baka. Nyadi nya ba madu kitai ke bala kita ke bagai anak, menantu tadi. Madu tu mayuh. Apan iya melu ngena ulih madu, ulih ngisap de ke keda manis tok pulai sini dahai anil. Anil ka ngena madu nyadi kelalu. Kedua nya rachun. Haa tu paling penting rachun. Haa nya alai lagu iya madu dak rachun. Nyadi rachun tu beketul enti bebini enti belaki sigi ngahap ka rachun madu. Tapi dalam prinzim nya bisi rachun. Baik kai aku, baik kai aki deh, baik ai entua deh, baik api indai deh, baik ai entua deh. Kitai patut nilai sama ada rachun nya ulih munuh deh enggau enda. Dia kitai niing pejalai kitai. Apabila deh ila nemu ngena rachun, iya bisi peringkat dalam field tanam bapa kategori A. B-dua, B-tiga, B-empat. Bisi. Takal deh nyau lebih ai kategori nya. Tusah kati. Ha, ke nya ka aku. Aku tu ngan dang ajar. Engka sida ke dudi nya lebih pandai aku. Tang, tu serepek aku meda. Nya alai racun tu dikira deh. Kebuah aku nyebut jaku nya baka dong tu iya ri kerja kasih ga entua iya. Aku tau ri kasih udah ri laban ukai entua iya endang tapi aku nganggap iya anek laban sida tu ibun aku. Kedua kadi enda lebih agi agi aku nya baka Sandi tu iya mesti paham enggau bala ipar enggau bala entua anak tiri jaku uhh kami tu nya ditu kaga tekuk paham kitai tu. Dulu ngasai. Apabila nadai ngena tu. Tusah deh. Aku wai. Nasit entua ku siku. Ti entua ku tua. Mayuh agi pengalaman. Bala bejaku entua aku. Bukai bejai tu. Tapi nya manah. Mai penemu. Bala dapai aku bejaku. Iya bukai jai. Mai penemu. Apabila dei. Entua dia enda bejako isan ko kena bejako ni isan ko kelaki enda ga bejako amat. Pulu ila enda madah enda nemu iya nyau. Aku enda bejako sebagai tong rumah enda ibuh nganggap iya apai enda bejako ketua mun ku pok ko ketua dalam mensia tu 100% kitai ketua anang. Ba belaki ba bini ba ngidup deh nya alai kitai ko tadi ngiris pantis kita ke neliak deh nanya anang malu kami betuai nama iya ni ba ngiok kupi la sibu jaya deh ke nawin balik ke belakang nyi muh kedai kia ngiuk baka aku aku deh ti aku ngiuk enda meh kemua ko kedai kupi mayuh kaban deh. Tak kena meka nya iya. Aya ko kitai ngetu ku Beo, tu kitai ulih datai. Aku enda mengandalka diri bisi duit, ka kada malu ku. Dulu ku nyua, belalai ku din. Jadi prinsip adu racun tu penting. Kedua, ketiga, ah, kita sebagai kami lah. Anak aku ngau di dom, anak hisan ke ngonong nya ipar. Nya pun madu racun. Apabila dina entan enggau pengidup dikesuh ku nya baka uja oh tu la bini di jai la laki di jai la entua di jai uhh madi di jai uhh nya utai ke ajar kitai sebagai laki bini sederhana sederhana nilai utai nya. Nya alai ka aku madah madu orang ke menunding. Kenya ku aku. Jaku ku tinggi tapi iya tinggi diatu nguntungka kita. Tinggi ila enda nguntungka kita. Ukai nama ku nyebut enda nguntung. Nyau padau datai ba tu rumah. Lalah datai ba pengulu. Lalah datai ba nio. Nya anang untung kita. Kami tu ngeka ngiga kita idup sampai umur sepanek. Tama bini ku ai bajik nyin bulu mata gelentir. Sayang aku ke. Tau tuna nya. Tapi ukai ngaga nya ukai tok kuih. Iya bangga, aku pun bangga. Ih bajik nya bini. Bini tu meh nya wai ada aku bersua. Aku ku deh mali ku bala kita ti bi baju kena dikula bai bini aku ke pasar. Duk tukai iya aku. Api ih ditu meh aku iya betemu iya nih belas kuau belas rangau belas langit. Baju nya nadai kula. Enggau eh. Keni kapa pasal ti enda basa kedem tukar ga baju. Nya leh prinsip kami ti rumah, prinsip kami pengulu tu mayuh leban. Nyadi ukai ku nusi nya, kebuah aku nya sempama seduai pun mega nya apabila betemu enggau indai kita aba ngibun kita lah. Anang singgung ati, udah makai ri ibu, udah anak ibu diatu tau ma, udah makai dah ma bedau, udah makai mi dah ma bedau, oh aya ati aya apai udah oh anang ga kita ti nadai duit anang ga jaku apai lah.

Iya ba bati tu kitai. Nya alai madu racun tu penting. Ninga. Kami kelia nadai madu racun mayuh tiga hai tiga butul. Ni nya. Nya mai tiga butul. Jadi ba kami. Dia tu madu racun penting. Pia pia. Aneh aneh dia mai belanja. Tadi nyenda leh mai orang dia botang. Aneh. Iya, ka ku tu. Bini dek mesti paham dek, kasih sayang tu engku bini aku bah. Suba aku madah ka kita. Empai aku ba bini suba embau ni. Dia tu nyu habang alai.

Ti pengulu usa pengah jaku enti nya ai. Ok lah. Nya wet keling aku. Malu dah aku. Ngiuk aja lah meh. Ari tumpuk ke ngari ke meh kindu teliau. Jadi munyi ku iya madu da racun tu sigi tau begulai laban madu tu bisi mai pemanis racun bisi mai ngemunuh lalu. Pekena mega jaku nan sigi gaya tuai rumah aku tadi. Laban menya pia jaku enda panjai tang iya panak iya meh didinga semua kitai. Lalu nengah nya mega terima kasih sekali lagi ngagai tuan rumah lalu nangkan ke tu mega ngeri ke uhh sida ke laki enggau basa ke besai ku ngau ke apai dia laki bejaku ke semua kitai baka aku ngemin tu. Ku basa ke besai ngangkat sia. Iya taba ke ba ruai ditu. Au begelumu, betunga mua sereta meri selamat datai, selamat begulai, selamat nama tu bebelah pining malam tu au enggau nama tu ngambi indu munyi korang. Terima kasih ngagai bala kitai sebuat. Iya ke bisi datai baka malam tu. Au terima kasih. Nyadi meri terima kasih mega ngagai bisi sekeda bala tuai-tuai rumah iya ke bisi daripada ditu baka ke malam tu meri besai terima kasih enggau tabi basa ngagai sida iya ulih limpang. Enggau aku ngadu ke program baka ke malam tu au. Nyadi ditu legi aku minta bala kita sapa ke tuai umih ke disebut ku nama legi iya ke bisi ditu minta sida bediri ambi bala kitai ke sehari tu bekelala enggau sida iya legi au. Nyadi bala ke ba luar dia tu ruai tu udah penuh meh ngachau lagi enti bisi bala tu meh ba luar lagi masuk agi lagi ambi orang ngelala. Nyadi sekali tu aku ka sebedau aku ngemanyai ke jaku aaa sekali agi aku meri tabi basa mega ngagai semua bala kitai iya ke bisi datai baka kes hari tu taja kita ke datai nya bisi Ka tetusah mimit laban nama kebuah lebuh jalai alun tunga kitu amai bisi jalai tapi anan tu lengka ngarap ke ila taun taun ke dudi ila jalai tu ulih lengka ulih tembu ulih tetau orang ila aaa baru kitai nyamai kitu au nemuai kitu Nya alai sebedau aku neruska jaku aku sekali agi aku ka minta bala tuai-tuai rumah iya ke bisi datai ditu aku meri meri besai terima kasih laban sukungan bala kita auk aaa ulih datai enggau aku.

Aku meri tabei basa ngagai tu meh tu mantan tu mantan laban udah ganti anak iya iya nya tu meh sauh ba nanga kabeh minta iya bediri tu meh sauh ande lebek tu tu iya tu meh ha tu tu meh lama ha tu meh lama tu ba nanga kabeh ha meh kita ngelala tu meh kita ngelala au ha Anih wai siko-siko tu siko-siko siko-siko um udah nya minta tu meh kubu ari nengah taga bediri ambai orang alah tu tu meh ari taga tu tu meh kubu um tu tu meh kubu um nya tu meh kubu um. Au. Amai kita ngala deh malam tu deh. Bisi bala tumeh ke begulai enggau kitai malam tu au. Au. Nyadi ketiga iya nya tumeh binin. Ni tumeh binin? Ah tu iya. Ah tumeh ai bauh ku dia nya. Ah ba jarai tisi jarai ku dia iya. Ulih enggau. Nyadi tu meh nya kabeh enggau tada diatu ku ka enggau ke tu meh pengabang tu calon tu meh tu rumah pengabang ari Nanggal Ijau tu ari tu aaa rumah bala bini ku tu aaa nya rumah pengabang aaa nya nya nya tu calon calon nya tu. Ok kap pun enda tapi ku minta ampun lah laban tu entua lah ke ni ku enda ba basa ke entua ku ka ngasuh siko nyebut nama iya ga ngagai kitai kita busung ke nya iya nya ku meh ha nya ali ade iya nyebut iya
ok. Ka benda MC ga ngari ke laba mentua ke anu ke ati nitih ke sebut nama mentua ka puak benda au uhh terima achai ari ngaga melipis ni terima achai te ya ke sia ke nyeri ga terima achai alright
ok lalu kinya ga jangan achau jangan achau au ok kinya aku ka ngau ke betul meh kelinin ari ngaga ka beh.

Napa tu? Napa? Ni ngan ni ngan ni ngan. Ah, ha, nah saya jatuh tiang nah. Ah. Okey. Tuai rumah berawang hari nengah kabe. Ni ya, ino to. Tu mah ino. Minta dia berdiri tu mah berawang. Ah, tada, tada, tada. Ah, tada, tada.

Okey enggau nya aku meri tabi masa mega taja PS Susan kitai nadai datai iya sai nya bisi bejanji datai ku anu ku iya tapi nadai ngawa iya bisi pengari iya ngasuh madik iya liman au keja ba bank RSB ni ah amai iya ngelala dek ah nya liman madik Susan tu madik Susan ah au ah sibu. Okey. Kena ke nerus ke jaku aku, aku ka ngangau ke ke ke ke aaa mere amik kita ngelala iya nya bekas tua rumih aba takan din iya nya tua rumih kujau. Menda deh bediri. Ha nya tu tua rumih bekas tua rumih tu ba takan din sung sung. Ha. Enggau nya mega aku ka Aaa ambi kita ngelala iya nya menyadi ko empu iya nya Judy Mahi iya nya technician Cat Radio ba Kuching minta iya bediri aaa minta iya bediri ambi kita ngelala tu madik ko tu madik nombor dua ko tu madik nombor dua technician Cat Radio aaa enggau nya mega aku ngangau ke isan aku tauka Tuan Maduleh iya ke ba pidai ditu bediri.

Enda ga bediri tu meh tu tu meh mega inu tu enggau tu meh ba awang sama inu tu angin tu meh nya baju kuning nya tau terima kasih terima kasih ngagai bala kita tuai umeh tau ke meri sukung ngagai aku tau kita ke ulih atai pia mega ngagai bala iya ke enda ulih dirintai aku ditu tau tau nyadi. Iya ke dipa paling dipasaka aku iya nya Pengulu Lembat iya ke udah baru dilantik orang ba bahagian pidai ditu iya nya Pengulu Lembat minta iya bediri aaa tu Pengulu Lembat ami kita ngelala aaa tadi bini iya nyadi tu meh iya ulih nyadi Pengulu deh. Pekena iya tu Pengulu ba pidai. Ambi kita mengalam agi au. Aa tu baru iya baru iya lantik iya. Au baru iya lantik iya penghulu pidai. Au. Hmm. Taja pia bagi enggau isan tadi iya enda nyebut bala tu meh ke enggau bisi tu aku nang lala ni siko tu meh umbang ku iya.

Pia mega, siku da tulih hari tu baru dua iku aja atung hari tu. Engkai iya enda enda ngala bala atung enggau bukai ke ni. Aaa legi legi iya legi nusut iya baru ga nya aku ka minta tong meh pata anak budun ku iya ni iya. Tong meh pata anak budun ni deh tong meh amai orang ngala deh malam tu. Apu jauh amat deh diatu meh. Nama iya enda enggau ditu deh. Au tu meh. Au jauh meh takeh enggau kami. Nai ngawa laban malam tu taja kitai tu baru deh sebut kita amai orang lala ga. Ok enggau nya meri aaa basa ngagai bala kita ke ulih datai. Meh nyadi ga ku enda meri basa ngagai ke kita. Bala ari bala bini aku tauka bala ahi aku empu terima kasih laban aku enda ulih merintai ke nama kita aaa malam tu terima kasih amat-amat kita ulih matai ditu nyukung pengawa aku. Enggau ku ngami indu tau ngejadi ku enda ngangau ke kita laban kita ukai hau ukai enggau aku kaban belayan aku kaban belayan bini aku tima kasih hau tima kasih taja jalai kitu di peda kitai tu nyamai enda meda iya tapi nya meh kadang kadang enti ujan aku empu empu menyinsa nengoi jalai tu laban nama kebuah maya nya aku datai ensana aku datai ditu. Aku ngayuh barang kitu. Penusah aku ngayuh barang kitu. Sedia ma datai ba rumah kitu. Nyu leka dia ulih enda ahin. Taja peka nya, besukur aku laban bisi orang nulung, orang mantu laban kitai tu besukung betulung deh. Au terima kasih magang enda ulih ku ngintai ke au bala kitai ke mayuh maya jam diatu. Legi legi tua tuai umih isan ko tu legi jaku lalau legi tua iya begeliga au tadi iya udah nyebut mimit nai ngawa iya tadi udah nerang ke utai baka nya nai ngachau laban utai nya udah di sebut deh nya baka nya mung aku ke nya iya kitai sati sejiwa munyi ku hang legi tua iya legi. Legi tuai ampu begeliga enggau taulak siti ditu legi a. Udah tu legi meh enti ku udah tembu bejaku legi. Aku tu enda tu ulih enda mayuh bejaku. Udah deh terang ke isan ku nya tadi pasal seduai iya nya. Jaku lalau. Ka pernah aku ka meri jaku nerang mimit ngagai seduai anak aku enggau menantu aku nya. Ngarapka seduai iya ulih begulai, ulih sejalai enggau pangan dihi au baka tu ulih ngidup ka diempu meh baka nya au ngarapka iya ulih nama tu ngemajuka ekonomi seduai iya taja. Menantu ku Tau laban iya udah nematok alang-alang sekula munyi Kuheng. Tapi peminta ku tu enda sebaka Kuheng taja iya udah jadi enggau anak ku tu tapi iya deh pinta ku ba cikgu din aku bisi buti ba sekul din ba PPD ba sedaya apai iya ba luar tapi iya bisi kaban sekula iya din. Meri impo iya din baka ba ba ba kelas deh. Meri impo nama ti kepaja kitai sai tu deh. Iya bisi kaban iya ba sekula ulih nulung iya ulih mantu kitai baka nya deh. Taja iya baka nya, nya nya alai ku arap ke ila iya ulih lulus nibuh.